Şu gün dostlar aýdym-saz industriýasynda iň bir işeňňir zenanlaň biri Jennifer Lopez barada gürrüň edeliň. Bronksda dogulýar, Nýu-Ýorkuň kriminal raýony diýip tanalýar. Puerto-Rikan maşgalasyndan, örän işeňňir maşgaladan. Şu hojalykda işe ýaraýanlaň hemmesi işleýär. Ilki bular garyp ýaşaýarlar, soň işläp iliň deňinde jaý alýarlar. Şu Jenniferiňem okap, öwrenip şonýa döwlet işgäri bolmagyny isleýärler. Ýöne bu welin şu aýdym-saz ugruna, medeniýet ugruna ýykgyn etýär. Soň ýetginjeklik ýaşynda ejesi-kakasyndan aýrylyp ýeke özi ýaşamagyna gaýtýar. Şonda kakasy diýýär, Sen tans edip hiç wagt özüň ekläp bilmeýäň, men saňa gynanýan. Sen ýöne bozuk zenan bolup galarsyň diýýä maňa. Ýöne wagtyň geçmegi bilen diňe bir tansçy däl-de, ady belli gruppalarda işläp başlaýa, dünýäň ýüzüne gastrollara gitýä. Soň ýuwaşjadan kino girişip başlaýa, ilkinji filimlerem udaçno bolýamyň, ýaş aktrisa, täze ýüz diýip gowy garşy alýalar. Häzir köpüňiz soramagyňyz ahmal Jennifer Lopez aýdymçy dämi diýip. Ýok dostlar, Jennifer Lopez aslynda tansçy. Soň aktrisa hökmünde kino düşüp başlaýar, ýöne soň gelýär aýdym-saz sungatyna. Jeniferiň ilkinji aýdym-saz albomam örän şowly çykýar, ikinjisem şowly çykýar. Şol döwür kinolarda-da ilki ýaş aktrisa diýip buny gowy görýärler, ýöne wagtyň geçmegi bilen soňky düşýän filmlerine örän ýaramaz garap başlaýarlar. Filmler prokatda pul getirýär, ýöne aktrisa hökmünde örän bitalant diýip kabul edilýär. Her ýyl baýrak gowşurylýar, Zalataýa malina diýip. Iň gowy däl aktrisa gowşurylýar. Jennifer Lopes iň kän nominasiýa düşýän aktrisalaryň biri şol ugurda. Indi sesi barada gürrüň edeliň, şu zenan güýçli wokalistmi? Ýok dostlar, düýbünden beýle däl, Jennifer Lopesiň adaty sesi bar. Žiwoý konsertlerinde dagyn yzyndaky bek wokal has köp aýtýar mundan, olar ýaly sesi ýok. Ýöne örän işeňňir zenan. Aýdymlary gowumy? Gowy hakykatdan hem, edil şuň öz aýtýan aýdymlaryna olar ýaly sesem gerekgäl. Ýöne işeňňirlikde şu zenana taý geljek adam ýok. Şu wagyt Jennifer Lopes aýdym-sazyndan pul gazanýar, aktrisa hökmünde pul gazanýar, birnäçe brendler bilen işleşýär, oň daşyndanam özüniň hem birnäçe brendleri bar, parfumeriýa, egin-eşik, aýakgap, şuň daşyndanam dostlar jaý hem alyp satýarlar bular, gozgalmaýan emläkleri. Meselem alty million dollara jaý alýar, wagtyň geçmegi bilen on dört million dollara satýar. On dört million dollarlyk jaýy on sekiz million dollara. Men haýran galýan şu wagyt aktrisaň dört ýüz million dollar puly bar diýip hasaplanýada. Şul ömrüne sowup dynmaýa ony. Bilemok adama näme motiwasiýa berýä şolar ýaly işlemek üçin. Örän işeňňir zenan şu. Ýöne şu wagta çenli şuň eden işleriniň hemmesi urna boldy. Hemme biznes taýdanam, aýdym-saz taýdanam, filmlerem pul getirip dur. Ýöne soňky ýyllyklarda bir hili öňünden gara pişik geçdi diýilýär-ä, şolar ýaly derdi uçrady. Özi şu wagt dokumental film çykardy. O taýda-da hemme zady gürrüň berýär, men şol Bronksdan çykanja gyz, garyp maşgaladan diýip. O sözünem ýalňyş kabul etdilermi ýa hakykatdanam bir yzynda ýalan barmy şoň Bronksyň ýaşaýjylary ýazýar, biz düýbünden garşy, Bronks diýilýän ýer olar ýaly erbet ýerem däl diýýärler. Üstesine-de, şol Jennifer Lopesiň deň-duşlary, şonuň ýaly uly ýaşdakylar, biz hakykatdanam pes ýaşadyk, ýöne biziň aramyzda Jennifer Lopes diýip hiç kimem ýokdy diýýärler. Ýöne, bilemok şu zatlar gerekmi, gerekgämi, bir zat faktlygyna galýa, şu zenanyň ejesi-kakasy baý diýip tanalýamy? Tanalanok, hakykatdanam baý däl. Öýünden gidip şu nollan şu derejä geleni çynmy? Hakykatdanam çyn. Onsoň o taýda o zatlar barada gyzyklanyp oturmak gerekkämika diýýän. Hemem ýene bir zat bar. Dünýä nirik barýar diýilýär-ä şu wagt, şon ýaly dünýäň ýüzünde şu wagt ýok ýerden bir gepi şeýle bir çişirýärler, artistleriň aýdan sözlerini ýa-da podtekstiň aralygyndan bir söz alyp, ýa birine bunt döredip bilýärler, otmena döredip bilýärler, şon ýaly ýigrenç döredip bilýärler. Jennifer Lopesem şolaryň biri şu wagt. Tur gidip dur, dünýäň ýüzünde konserdi ýatyryldy. Sebäbi bir hili negatiw turdy şuň daşyndada konsertlerine dawaý gitmäliň şuň şular ýaly adamlar dillüwşüp konsertlerine gidenoklar atmen etýäler ýa şuň öndürýän produktolaryny almalyň diýişýäler şolar ýaly döwür boldy şu wagyt hemme kişi bir akymyň ugrunda internetde biri bir zat diýýä ony özi ynansa ynanmasa adam şony diňlenýä. Şoň üçin meň aýtjak bolýanym, özüňiz liçnost bolup galyň, eger-de bir zat size ýaramasa, köpçüligem şolar ýaly gowy görýän bolsa, şoňa tarap gitjek bolmaň, ýaramadymy, ýaramasa seretmäň, görmäň. Ýa biriniň halamaýan zady seň üçin gowumy, galyň öz pikiriňizde, kim üçin ýaşaýaňyz. Şeýleräk dostlar, janyňyz sag bolsun, işleňiz gurna bolsun. Dostlar salowmaleýkim. Täzelikde şäher daşyna dynç almana gitdik. Ýörütelap aýdyp bolanok şu zatlary, bilýänsiňiz. Men boş bolsam sen boş däl, sen boş bolsaň men boş däl şeýdip uzaga çekýä. Ýöne şu gezek tötänleýin jemleşdik. Maksat hem-ä dynç almak, hemem Jeýhunyň täze bir aýdymy bar. Şony ýeňilje klibe düşüp gaýdaýyn diýip gitdik. Ýanymyzada şirin alyp gitdik köpüňiz tanaýansyňyz esasy kontendi şundan ybarat bolup durýa daga gitýä tiz ýigit bilen tanş edýä eýýam barýança hezil berdi meselem ine şu taýda japbaklar kino düşürilipdir men bilemokdym dostlar gapdalja nag bir gojalyk ýaşap otyr eger isleseňiz geliň görüň sebäbi wagyt öz geregini alýa diýilýänina haçana çenli durjagy belli dä şu zatlar ahyram geldik kyrk gyza. Serediň dostlar, nähili owadan. Käwagt diýýäs-de, pylan ýerik gidäýsek, göräýsek diýip telefonda seredip, ilki şu taýlaryk aýlanmaly. Hakykatdanam öz ýurdumyzda-da bar owadan ýerler, ýöne köpimiz gidemzok. Menem şolaryň biri. Dogrymy aýdaýyn, birinji gezek görýän şuny men. Ýöne geleniňden soň üýtgeşik. Hakykatdanam çykmaly. Saňa güýç berýär-ow şu zatlar. Garaly aýlandyk iýdik, içdik, ýatdyk. Irdenem turdyk. Öýdä bular ýaly bolup turlanok, özüňiz bilýäňiz, ýöne bärde tebigatyň özi tuzdurýar seni, şoňa ödüleme döndüm. Soňra ertirlik. Menden maslahat, iýip görüň şu irmagyň pastalaryny, men çigidi barada aýtýandyryn, şunam iýip görüň, özüňiz aýdarsyňyz. Şeker siz, men ýaly süýjülikli bolsaňyz, arkaýyn iýip bilýäňiz. Ondan soň özümiz düş-düş etdik, bişirdik, iýdik, içdik, şeýdibem, öýe gaýtmak bilen, Şeýlelikde-de blogumy soňlaýan, hemmäňize jan saglyk, agzybirlik, maşgalaňyzda, işiňizde şowlulyk, sag boluň dostlar, çykyň, dynç alyň arasynda, saglygyňyz üçinem peýdaly, kelläňizem dynç alyň. Sag boluň.
Size bu gün bir müşderimiziň howlusynda gurnalan Arzuw ýoly göçme toý restoranyny obzor etmekçi. Arzuw ýoly restorany tarapyndan gurnalan besedkalarymyz, tapjanlarymyz hem-de näçe ýüz adamlyk palatkamyz Häzirki zaman dizaýny aňrybaşy derejesinde bezelendir. Siz hem öz islän dizaýnyňyz boýunça bezedip bilersiňiz. Islegiňize görä menýunam saýlap bilersiňiz. Ähli gök önümler, miweler we şuňa meňzeş harytlar täzeligine kesilip goýulýar. Adamlary şatlandyrmak üçin aýdym-saz hem gurnadyk. Elleri süýji aşpezlerimiz, we döwrebap tehnikaly aşhanamyz hem bardyr. Uly-uly gazanlarymyzda naharlar, mangalda ähli görnüşli şaşlyklar bişirildi. Şäherde iň tagamly mantylar bizde bişirilýär. Müşderimiziň islegi boýunça balygyň dürli görnüşlerini bişirdik. Müşderiniň islegine görä dürli görnüşli delikatesler hem taýýarlanyldy. Balyklary gowurdyk we mangalda bişirdik. Eli süýji aşpezlerimiziň, güler ýüzli ofisiantlarymyzyň işleýişleriniň ýokary derejededigini göz ýetirmek üçin Arzuw ýoly göçme toý restoranynyň hyzmatlaryny ulanyp bilersiňiz. Göçme tamdyrda bişirilen ilinjek somsalar myhmanlaryň göwünlerine ýarady. Ýokary derejede bezeg işleri hem geçirilendir. Eger siz aladasyz, kösençsiz, öýüňizden çykman toý etmegi arzuw edýäňizmi? Onda Arzuw ýoly göçme restoran siziň hyzmatyňyzda.